Mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai kune chimwe chirongwa chamunofarira, chirongwa apo tiri muno paHarare Central Prison tina mukoma Chigudo chihome home. It's, it's a family week this week. Toda kungonzwawo kuti eh, life yavo vakatongerwa eh, 9 years mukoma but so far I think vafamba vachataura kuti vafamba zvakadii. Toda kuti vangotsanangura kuti life yakamira sei kuno kwavo.
Aiwa life ka. life iri right woti titore mune imwe nyika kujeri orit eh, kamwe kanyika kakangofanana nepamuri panze pavo zvamunei muchingorarama muchitoita panze pavo totate tichingoitawo tiri kuno eh, potse potse ka takazongosiyana pangoti imi munobata mari satibate mari but tine mari dzedu dzatoshandisa kuno kujeri mari dzenyu ndedzivi dzakasiyana nedzenyu tinoita inonzi exchangebutter eh, trade ane masigarets ane shuga makutokwanisa kutosheya ndakatowanawo something kana ndachida kunwa tii ndakutonwa tii saka life kuno aiwa good tinotenda eh, presence iri kutichengeta eh, havasi kutiuraya ah, vari kutotidzidzisa chekuchikoro mko asi iwo wakazvitambirawo sei bcause mazuva changa zvinombonetsa akakuzvigamuchira kuti ndoenda kutogara munomu
zvinhu zvakatooma mukoma eh, kutonzi watotongwa jeri first three four days unotongoona but nowadays handichaone bcause ndakatozvigamuchira saka ndinongoti tambira zviri panzvimbo zvinokubatsira muupenyu eh, titori pachikoro ye yanga nditaura kuti tiri kuchikoro andi tipa kudzidza something andi eh, now ndatodzidza kuti ka ndine zvimwe zvinhu zvanongofanira kungozvitambira kungoti aiwa izvi ngandizvitambire zvakatodaro zvakasaitirwa inini zvozoitirwa ndopandaona kuti hapana tichitotenda anagogo vedu anagogo makanda ndonyembe dzacho hombe dzinoita kuti zvifambe
but but so so far warova seven years iwe uri muno mukati life yako zvajairika here manje ndajaira but ndadhakwa nejeri ndangoudza makudo angu ka eh. kuti makudo ka inini ndazodhakwa nejeri
but iwe unozikanwa nenyaya dzekuimba iwewe unozikanwa nenyaya dzekuimba uri munomu uri kuwana mukana here wokunyora nekutsikisa zvese right eh, ipapo ndiri kunyora music yakawanda ende eh, ndinopromisa kuti music yandanyora sofa ndine 30 years mberi dzandichange ndichingoimba ndisinganyore music dzacho because ndakawana mukana wekutotanga kutonyora panze ndaisanyora inini kudhara makabvunza fantan nalevels vanokuudzai kuti chigudo aisanyora music aingouya kustudio asina chaanacho tomuisira bit obva atanga kutotaura ndingatirekodi but now Tiri kutotenda Mwari nejeri irori, toti irori jeri irori rine zvaratondiita saka sofa ndakarekodha track nyowani rinonzi kwarwarwa eh, president ka zvavakaita vakaisa studio kujeri vakanga vatozviona kuti no kune mamwe matalents ariko anoda kusimudzwa asingafanira kunge achifa saka ndakareleasa track one makaenda payoutube andika vakunyora kuti chigudo parwarwa makutorona ngoma iroro kana muchida mune nguva ndokwanisa kutomborirova ndoda kuto kuti chimoti pakasembuka okay
aruwa ruwa ruwa parwarwa aruwa ruwa ruwa vanondisimbisa gono move mgono handina chinono pandasvika ngori bono vari kufara vari kungoridza uno uno uno uno uno uno uno uno ndoka baba katero e vanorwadziwa kandoka mamero vamwe vatoti ndakatofa ndirere msero vamwe vatoti ndakabuda ndigere msero ini ha udem wafi take my position udem criticize me patani udem Wapi take my position hude mizaidain aigagain kunge okalain kumhanya malain neni vanomhanya kaini ndanetsa mumaraini ini chipangshain handina kumira paine chegodo godo chihomhom arwarwarwa parwarwa saka eh, asi iwo tingatiwo Jere rakudzidzisa chiyo chikudu. Ah, jere rikutondibika.
Wachinja here? Pane zvachinja here pa? Ah, ini nemakuru ane ndatorifoma. Mm. Mm. Eh, pane eh, pane zvinoitika muupenyu ka. Mm. Tine zvimwe zvinhu zvatinoita panze apa. tisingaziva kuti topara mhosva ende tisingazive futi ka kuti zvatikuita izvi zvinoendesa kujeri asi nenyaya yekuti unenge usati watombosungwa wauya kujeri ka haukwanisi kuzviziva kuti zvinhu zvanga ndichiita zvakaita sei zvakashata so apa inguva yekugadzirisa mamistakes ese saka inini ndarifoma ha ina ndichatambire kumadresi but but eh, unozati semunhu ane mukurumbira so eh. Eh, unozati pane zvimwe zvinongo kaunyengereka kaunoita nekuti unenge unawe waane mbiri so endewo mbiri yako yakabva yagurisirwa nepakati chifungai chifungai kuti iwo unodzidzei mm. wega itori testimony iyoyo yekuti unonyatsoona kuti ah, but nowadays ndiri kurarama ndiri kujeri orit kujeri kwacho ndandagara makore mangani obva totonyatsoona kuti a ah, ko orit atisti wandinoziva inini akauya kumashure kwangu orit ndobva ndatoona inini ka ari toachivha something big than me because of jeri mhm. izvozvo chete itori big lesson itestimony orit ibig testimony yachigudo ka ndinonzi big big testimony yekuti muchaona kushanduka eh.
but iwo iwo uri muno mukati iwo unoziva kuti tikaenda pasocial media yako pane pachingova nemaposts anenge aripo marecent izvo ndokati anogona kutoona yani asikaurira nezuro anenge achiposta ndiani ah, ndiri kutenda management yangu mm. Uh, General Ivan uh, from UK alongside selector Iman ndivo vari kuita kuti zvinhu zvangu zvirambe zvichionekwa ndivo vari kupusha basa kuti mafanzi edu murambe muchingotirangarira murambe muchingoona semuono wamakanga mungori nawo kubvira pakutanga saka tinotenda selector Iman nageneral ivin vari pauk toti keep on supporting eh, hatidzore eh. tsvimbo nenyaya yekuti gudo rabata kumeso torowa paravhara ipapo eh, saka ipapa mai tiri kuti chii tikupa tataura statement rekuti one day babunu shall miss the branch rinodonhera kuseri kwechijurawo chejeri kuti puu pasina chipeke kana kuti chikepe